Onongo ci nen lok manyen madongone ma tye ka timme i cawa ma walwongo ni lok lobo ka CEC onongo kitye ka tyeko timo kwed i kom lutino ma guto ki awangu i kare ma adwi ma ADF obino otim atak oneko lutino aye ma romo pyeradek wiye abiro, mukene mudonge ni civilian, civilian cok apar ki wiye pat. Tyen mukene kiwangogi awanga i dometri ma kombeddi pe kiromo wa niang anga ma anga. Kombeddi abino dong tyeko timo kwed ma mege ma kinongo DNA pa i kin lutino apar wiye abiro ni apar wiye acel olo dong kiniang family gi anga. Mukene pud peya kinongo pat. Yelle me matching blood samples pa lutinni is one step towards solving the problem. Pyem lacica wawacci ni gin pye aryo abic kiyikogio pien odo wa not burnt beyond recognition. Eni mo atye loko i komgi ni meno ma guwang medo ma dong guwang en level. Gin ma kicito kitimo maber en aye kicoko dul komgi, kibedo ka matching lunyodo ki DNA pa latin acel acel. Kombeddi imwonyo ni gin apar adi? Apar abiro? Dong Gin apar wiye acel kom gin apar acel. Dong tye ma dong kinongo ni eni mine eni, eni wone eni, ma dong kiye ni myero kikwanygi kicit ki yiko. Ipapat, in aye dong ineno ni gin pa muno nyo science pa muno ni kit apira tek kwede. Pien in ke go kong dano muwango ma nongo cam mukene owango wili wili wili kitana mitali ento ni pe ibineno gin mo, inongo miti wa remo bene pe nongo, inongo miti dong wero wera nyo buru. Ento science pa muno cito kwedo, kikonyo. Samples ki kom watte mo. Ki waco wat pi mo keken ki romo timo yeah, tyen. Kama mani, bamani, lameru. Ngat mo pe. Ki awinyi ki romo kwanyo wa laa, wa ye wiwi, uh, lweti, weng ki romo nongo. Eh, jeans mano tye. Jeans ma megu ma rwate. Yes. Atamo ni, eni gin ma pire tek, Emma, eni Jo mungeyo ni lutino guto, lutino guto kany, ento pe giromo nongo kom lutinogi, bedo ki cwercwiny matek. Amito wacci ni wan bene i kumalo me Uganda watye ki omegiwa, lumegiwa, wegiwa, uncles ma megwa, wadiwa mapat pat ma gwoko adwi onekogi pe wanongogi wa kombeddi. Ka dong pe kinongogi, yiko ngat ma kome pe ba Emma tek. Ento kit ka kicuko cwinyi kimiyi ni eni eni dyene eni wa nono eni latinni kadi ka itye timo bur me tye cito ayikone olo kong diki i cim iwacci ayiko nyara ca lyelle ca lyel ma pe kinongo lokke tek. I Acholi tye yat moni ma kiyiko ka pe kinongo lyel angata moni ko? Yes tye jami mogo Nge tye wi awilo. Tye jami mogo tekwaro ma kitimo ma kiketo me ni me colo wang bur enoni ento bene pwodi dano dong nongo wigi tye twolo nongo pud tam moni tye factor moni tye ma nongo pe romo a weng ci amito wacci abili tye ka tic matek at least for now waneno ni gitye ka ruu ne me neno ni pe gi holding lunyodo twatwal lutino adi moni mudongi ange ni bene kibi pimo ka kineno ngo ma tye ka bene ku ma dong pe ki romo keto gi pat pat ange ni en lakodi lyel ma kumaeni en aye ending up in what we call a mass grave ki cito ki yiko gi o kare acel Ento nongo it remains as a legacy ki dong calo nipo i ngo ma obitimme nongo kiketo gi karacel pien komgi pe Komgi pe dong. yes so eni gin ma wakuro neno ka gwok gamente obikato ki program ma kumeno.